Nyikwa Ramogi erokamano ahinya an Jaramogi Obondo Mumbo. An kodi kanyakla e puonj masani kendo ageno ni isebedo piny mos kichiko iti. Kawuono adwa wuoyo e weche mag limbo, ikruok moko ma jomoko keto kamoro ni ike kila mutu. Kaluwore gi chike luo ok en gima ber ahinya. Kaluwore gi chike luo ok en gima ber. Wuoyi kotho e simba titere dike dhodgi. jaduong' bende iike dhode malo dhako bende iike dhode malo ma wuon ot dichuo e dirisa koma ginindogo kanye kama ikete kong'i ode wach moro ni golo jaduong' e dalane tidhi ike e chiel oko kumochiel ni mano oketo thuolo nyaka nyiri be nyalo duogo tidhi mana i kanyo kaluwore gi chike luo ok en gima ber ahinya kiwinjo anya kora mugajwang' waluru chike chikego kelo dongruok ere kaka dang' ikaw nyari motedo ka chuore ni ne en japuonj ne en minista ni koro umayo joka nikech ne ong'a malich koro ikele tiike e limbo kaburini ma maru ma uloso ah. chike luo itieko ka dhako nyathine otho matin to chieng' mokele moike kata ka gigole oko to pod en ka kwargi to giluwo tok odgi kanye mi obe mbuga to koseiko nyathi ma wuoyi chieng' mokete lono wuon nyathi ok nind oko ndalo ang'wen nyathi kiiko ma wuodi matin e wi tado kanyi ninde kikwano ndalo achiel ariyo adek chieng' mar ang'wenno uriworu gi dhako itieko lop nyathi Koro kisetieko lop nyathi, koro in thuolo. Inyalo dok tiwene dhako ripot adi ni kiluwo tie nyathi tigochena aduogi. Mano e neno remo cha. Koro dhako bet ka, dhako ok nyal dok go, dhako rito liel nyaka oluw tie nyathi ma en neno rembe cha. In idok dwero. Ka ripot ochoponi ni otuo tidok dala kata idich manadi, donge nyathi nyocha otho? Koro kidok dala samoro iyude kapod otuo irito matin. To wan gi gimoro ni itero tipo nyathi, dhako nyalo dhi korgi sechego tidong' e ot ka mana nindo achiel kende toduogo. Onyalo dhi ka tuogo pok orumo maber kata ka gidhi ka gilal todhi onindo achiel toduogo. Otero tipo nyathine mane otho cha. korgi kata nindo oko kamoro amora mohero koduogo karembe kalal ka ot kama nyowe kirito dhi nindo oko achiel uriwo pien kode ka giko rumo koro bang' riwo pienno kata wero noriwo pien kendo koro ngise ni orito liend cha moluwo tie nyathi kacha midok dala muriwru kode ibende ka in gi dhako moro to dhako osegoni ripot ni aluote nyathi ritri koro kik itim gimoro amora kech samoro ijadoho kik itim gimoro amora dhi tiek yore mag nyathi motho dala cha e tieko lope ka dhako neno malo dala tirit odno dhi onind oko to itipo to duogi to uriwu koro unyalo dok adoka taon to wach mondo nyathi uiko odhiambo un e stage udok town ok ibi nyuol gi nyako no odhi rochore kodi dhi roche koro ka en nyathi ma nyako emotho tem matek ki ng'ama janyuol ma winja sani iko nindi e odno tikwano ndalo adek ka en wuoyi to kwan ndalo ne ujonyuol nyaka wi tadono ubedi ndalo ang'wen kata ndalo adek aeto uriwu pien Koro yieni mondo iwuog idhi imain. To ka dhakono tuo moneno rembe cha, tidok gi ng'wech irito remo cha rumo. Kierore, dhi ter tipo sawa. To gima duong' ni tuone ni oyudi ka onyisi morumo ka moriwo pien. Kuwero unyalo nwoyo, unyalo no, aeto koro unyalo dhi taon. Koro kidhi taon to kendo ok obudhi, omaka maka ich. Waluw chike nyikwa Ramogi Ajwang'. To limbo ma wuoye cha idwa ik mogogo, idwa ik okeo, idwa ik wuon dala, idwa ik mama. Timuru atima joma timo gigo ok dwa chun, but kichik luoko ber. Okeo idwoko mana thurgi. Migogo idwoko mana ka chwore. Wuoyi itero mana dhodgi. Dhako iko mana dhode. Wach limbo ok ber. Ok ober gadiera. nitie chike moko moketho manyalo nywandowa kech koro wawach kaka mfano ka koro nyako kodhi ka tedo tutere limbo to nosetedo kuonde ariyo to jogo korwake eh? udwa chiemo ka udwa yeng'o ka kata liend moko kotimore e dala to ok uonge limbo to koro iike bat koma joma tindo gede wan gi bat koma nyithindo gede mawuoyi maduong' gede wan gi bat kuma namba ariyo gede mane moluongo ni bat kuma yom yom maka nyako ma migogo ma nowedhi kure kure onyuol koro kiike tiike bat kor tin e tok chiel oko mada to gig tedo kombe takataka ukwako a oko ok ugol suguria ka ok ugol ndoo ka ok ugol kijikni korgi ka ukawo gik moko tutieko weche mag liende oko mar dala ma gige duto kere gi oko eka ukonyo gima kama ageno ni winjo gino maber koro joma iko nyithindo ik mabandia to ting' kawo bag dok chieng'no town ichungo chiegi kik ibi wach ni dhako ok nyuol in emi ketho dhako lop nyathi nyaka iti e yo makare kori ka in ng'ama kare Wan gi penjo oh, sechegi nyakwara Monga Jwang'. Uh, Jeremia uh, Jeremia Njagwa. Dhako dhi ka tedo owe dalane, yani owe dichuo. ei dak ka ma ng'ato okende to otho kocha to chuore mokuongo ni ne osenyuome to macha cha bende ne onyuome e yor court. Ngeche ni monyuome mar ariyo ni gidhi e court. Penjo, onego oike kanye? jonyuolne osetho bende Jaramogi. Donge jakot cha dhi maye dhako? Nikech jakot cha notiyo gi rieko mar dhi e kot to Kenya ka thurwa ka iluwo sheria to ka chik to dhakoni kuma notede mokwongo mane onyuome cha emonego dwoke ka nitie support mar jo dalagi to mamani inyuomo iduoke mana ka chwore mane okwongo nyuome cha ma barupe kotgi idhi yiech ma kata kaponi joka odhi gi ushahidi evidence manyiso ni ginyuomo nyako cha e yo makare ma chief nondiko barup kot moro ariyo ni idhi yiech kiny ne gidhi giwuondo kot ng'ani ne tiyo gi rieko ni mondo oik mamani emomiyo kot nomiye baruagi to chik wacho mar dholuo nang'o? kama onyuomie mokwongo ma chwori nochame gweno monyuolo kodi nyithindo. Koro bura dwaro mana joma ne washahidi kende. Kata mana lope milando e yo ma ok beyo ma ji kawo nyaka grant. Grant no iyiecho ka en gotas mana kaka ma be. Ng'ano onyombo e yor kot to ng'ano onyombo kiluo ma be nochamo gweno. Jadhako ma wuon dhako en mokwongo cha. To ka jogi ong'ang'ana ni nyaka gikaw mana dhako ni giik gi thuon gi barupe gigo, to ng'at cha weye gi kuro boko dhiye, gima time onge. To kane en gi nyithindo ma be dwa dhi e liel ma kamano, emomiyo wadwa ni wang'ang'ana mondo ng'ani oiki ka chwore mokwongo nikech nyithindo biro pusore dhi iko min-gi. to wuon gi ok odhi to gibiro dok gidhi ripo gi wuon gi to kelo ga shida koro wuon dhako en mokwongo cha to ka wuon dhako mokwongo cha ma dhako kik odhi kuro nyaka nyithindo go owe jogo iki ageno ni winja mano en tabu ma dhako ema nokelo to gima nyalo miyo no ng'ani mana ka nyithindo dhi kuro to chako duogo ripo ga nyithindo to kowuoyo gi nyithindo mok gidhi kuro kabisa sawa to ka de jonyuol dhako nitie ka gikawo chiegni through court to gibedo witness mar orgi mokwongo ni tiiko dhako kuma nokende mokwongo erokamano uh, onyango njagwa pod penjo bondo owadu maluwo bang'i okawo jaodi oriwore gi odi kama mane motim mane otimore Chemelil e od owadgi. Jogi odak Chemelil to ng'ato okawo chi owadgi mobet gi achiel e od owadgi kanyo. ma monyuol gi chi owadgi to be en gi to bende en gi chiege gi nyithindo. Donge gik aila gi gin nywandruok nyikwa Ramogi. Mokwongo koro owadgi ni nyaka we dhako cha, owadgi ni nyaka we odno, to owadgi ni be koro dhi bedo gi sigu mok onyal ripo kowadgi. Chi owadu dang' ikaw nadi? Inywolo go nyathi e ode. oduong'ni donge gin gik maricho koro wadgi maduong'ni ka winja e youtube ka owere gi odno owere gi chiegeno owadgi no be kik oripogo mondo dongruok obedie to kijana ni gima otimoni biro luwe nikech kuma odhi ninde konyuol gi yuore cha en bat kuma ok ogedie. Chiege be en go, en ng'ama okawo oketho ode, obiro rando nyaka chiege. Dongruok mare be ok biro dhi maber. Otimo makosa marach nyaka polo ka Nyasaye. Ok inyal dhi e od owadu maduong' tinyuol gi gi chi owadu tinyuol e od owadu no to badno be ok mari. Jawinjowa mokelo penjoni, Njagwa, Wood Canon, kwer ng'ani kendo gik ma kamagi dwaro ni othiedhe. To wach moro ni inyalo chak dwoko kijana maduong' cha ode kacha ma chak bed gi chiege, ah ah, dhakono owe, odno be owe, obed oko mondo plan biro go dala koyudo nyar ng'ato moro nono ma kata ojogo oketho. Ageno ni iwinjo. Kata un joma sero, kata un joma timo ang'o? Owadu kichodo chiege kata ma bathe to kotuo kidhi ire timedone mana tho. To kata kar liel ka nitie gik midhi tedi cha imadhi be kidhi chamo gigi biro luwi biro negi. Koro chi owadu we chodo, chi owadu we makogo osiep. Owadu nitie kendo ngima to uripoga kode, gik ma kamagi kelo tho bang'e. Kijana mawinja, mayuore dwa lokore jadoho, mong'e ni yuore to nigi chuore mowadgi. Gik ma kamagi a iye. Mokwongo mon ng'eny. Gik midwa timo gi ni ko- ni chiegni bende nigo. Koro wang' matara ailano. Mon osenego kochuogi to ogodhogo nyaka yuochegi. Koro dhako ka dwa biro gi nywando wete e dala, kofweny gima kama to mano dhako migolo kendo iriembo. Anyisi sechegi ni kineno ka yuori dwa timoni gima kama kwere mondo idongri yuori dwa yie ni donjo e od owadu owadu no to timore nade midonjo nyuol nyaka gi dhako e od owadu be wi ber to yuori madwa ni mak kod osiepe sereno be wiye ber owadu kosetho moseloso yore mag owadu to winjore eh, kech owadu osetho onge to ka udhodho thuno be gi owadu cha ok idonje od yuorino joma onyuol e ot achiel ok terre ng'ama duong' ok ter chi owadgi matin ng'ama tin be ok ter chi owadgi maduong' ka udhodho thund dhako achiel sama idonjo e od owadu maduong' idonjo e od wuoru ka jonyuol onge to wadu maduong' chalo wuoru kik idonje od nitero itero meru to wuoyi maduong' be ok nyal teru e od dhako e od yuore matin od nyathi donje kitero nang' ilonyo lepi e od nyathi be wi be to dhodho kod thuno achiel kik itim gima kamano dhi ketho dongruok ot achiel modhodho thuno achiel obed ng'ama duong' obed ng'ama tin kik iter Weyo yud yuore moro matenge. Ka in ibedo mana watchman irito yuori gi nyithi owadu moweyo to ok ni dhi elo nanga ni kaka ng'ama nade. Sama ielo nanga chi owadu matin idonjo od nyathi. Sama ielo nanga chi owadu maduong' mano mamau. Shida nyalo wuok migede dalane malo kuma ogede cha. Nikech owadu kata kapo ni odong' kich to tin, kigere tigere malo kuma intie cha. E badi kor duong' e laindi kanyo ema igere. Nikech kigere mwalo kuma nyithindo dwa gere simba, to iketho lowo ne nyithindo. Ok inyuole jaduong'. En owadu, ok en nyathini. Kobuoro e dalani to obuoro gi malo. Koro uwe ne nyithindo mwalo biro gero e simbni. Ageno ni iwinjo gima kamaeri. Uh, penjo mar eh, penjo an Nyarongo iluonga ni Belinda nyikwa Ramoga Jwang'. Ageno ni in koda kanyakla. Belinda penjo ne otera kapok amadho chach chuora. Kanisa ok duogie chaye. Koro sani bang' mano wuoda otho nie nie ot jomotho sani be nitie kosa moro jaramogi obondo kibiyike onego aluw chike mane ated atedo ga to wachiemo kanyakla bedi bed achiem e liende donge e gik mapuonjo mokwongo sa weche mag liel gi koro dhi ndhogi chola be michiemo ga gi nyithindi to pok imadho chae ok ber koro chike ni di ichal ng'ama kia tho nyathine cha to idwaro ng'ato to lagi ko nyathi ikano mondi koro ko iduogo e chae iloso cha chwori kaka kiny maber idwaro ng'ato iwe e ot, idhi koru tiwe e ot koduogo to uteroru to koro nyaka manya siti then koro in thuolo ma kata ka wuodi cha ibiro keli iko to ichiemo achiema e liel. Tere en lazima. Kata miruti manadi, gima itimo ni kok onyal to otanda mane oninde gi chuore owene jater ninde moti ka en kamano to opetho piny koro jater kale kale. Mano mne tir nyakwar Ramogi Ajwang' kendo dalano ngima kabisa ma jatere lokne nyaka ot. To dalani ma koro nyithindo ok gedi ni niriwore gi mon nikech mama u nyo duong' nyo en ng'ama duong'. Ageno ni iwinjo. To ng'ama dagi jater en ng'ama ketho dongruok mag nyithindo ma dwa gedo, dwa loko udi, dwa timo ang'o, tang' ahinya. Ok en gima ber. Aya, Nyako Ramogi, adhi e penjo moro. An eh, Edwin Omolo Jawasi, ne an gi jaoda maduong' to ne wawere ka an gi nyithindo ariyo kode. To ne pok anyuome to ne wadak e taon. Mhm. Baba ne otho e simba bang' mamani weyo weya ne akendo kendo tadwa dhi go dala to jaduong'na onyisa ni aor jomoko oter dhok mondi eka agogi nyare dala. Koro napenjo ni be anyalo dhi eh, be anyalo dhi chiro manyiew dhiang' ne owadgi nyako oter dalagi. Mano penjo mangima kimiyo owadgi nyako chiaye e kund dhok ni mondo odhigo korgi Atiani winja maber. Koro ing'eni chalo gima en emodhi nyuomo nyamin gi ma en kwero. Nawacho ni kidwa nyuomo nyako tibedo abeda gi jodalau moweteni ma jokori ema nyalo tero dhok. To kochopo ni koro idwa go dala gi nyar ng'ano to in be koro nyaka idhi kacha milogi kik ior jomoko kende. Idhi milogi. gi jogo. We ka owadgi nyako timiyo chiaye, odhi nyuomo nyamin gi kende, to gikoni nyakono ubiro werugo. Kata mar owacho ni nyuomne samoro chuore otho, kik gibi e kund dhok ni gineno dhok mitero negi. Ni gin ema gibiro e kund dhok to giyiero dhok malando marang'o ni magi ema koro wadwaro orwa. Mano richo, mar ok onego obi e kund dhok neno dhok midwa ter ne idala. orit dhogo kuro. Wadgi nyako be omiyo chiayo. Wuoyini ka winja oter chiayo kende malogi go wetene kore kobi ogo gi nyar ng'ano dala. Ageno ni mano penjo miwinjo maber. Ilok pachi kendi winj gino sani. Nyako Ramogi adhi mbele an Jaramogi Obondo. Penjo mar ariyo an Edino Molo ooko. Kapo ni dhako ni oduogo tasenyombo masegoyone dala be doduogi eh? be doduogi mamake gi gang'o gi yawuot ariyo ka kendo en ema ne en gi nyithindo Eih ma penjo ma neno ni ng'ani timo gigi ka jaode onge. To dhako ma ne wuon gi wacho ni odhi olog mondo onyuom cha, to jaduong' nong'ise kare. Owadgi ma nene odwa oro cha to okwero, odhi kende ologi. To gima awinjo kendo ni dhako ma koro idwa dhi nyuom idwa or dalani, onge nyathi kata achiel. to manene oriembo gi nyithindo ka to nigi nyithindo kendo odwa ni oduogi. Koro ka dhako cha ne okego e tho mar janyuol to oduogo aduoga mondo maduong' cha ema otim nadi, odhi olog kor gi mondi mondo onyuom maduong' cha ae koro eka onyuom matin ni. to ka matin ni onge nyathi to wuon gi wuon nyako ni owacho ni odhi onyombi eka ogo kode dala mano be ber lakini mana ka nene oke kode e tho wuon to owe wuon nyithindo ka koro onyalo kawo nyithindo to mama cha giwerego nikech ne ok oke kode iwinjo ka ng'isi ni mama manodhi cha ne ok okego onyalo kawo nyithindo e to oketo e bwo mamani to orito nyaka chieng' gibed gi keregi. To ka mama cha ni oko to wiye tek to ne okeye e tho kwargi to dwoke oyie ogo chonge piny odwoke. To ka mama cha odagi kabisa to okawo nyithindo nikech nyithindo rito tek oriti nyithinde to okawo mama ma lurni ma pod onge nyathini to onyuom koro eka ogogo dala kawo nyithinde oriti kech mamacha kane ok okego to wakwaye ni onge tiende duoke nyithindo to oriti to nyuoma nyuoma mama matisni to losgo yore mag dalane e yo makare nikech mamacha ka ok nokego to duoke kapod otin to ok obiriwo kode pien ji biro lawe e gweng'ka ji biro lawe e chiro to biro kuodo wiye gweng'ka kech nok ok eka ode koro ok onyal riwo kodi pien nyaka chieng' koro weye odhi kabisa dhi odwar ng'ato kapod otin odak kode olos dongruok gi lurni to kawo nyithinde ka orit gi lurni kech manyasi nitie mitiyo godo ng'ama ok ikege tho wuoru koro kel chiegi mar otanda to kapod otin tang' ahinya kidwoke kaka ji dwa ni dwokeno to obiro kelo chwo e dalani kanyo isegere kanyo ok uriworu kode ichiemo kanyo nyithindo chiemo kanyo dago to obiro kelo chwo moko osekelo lweny koso pod ok okelo koro gima ok ikego e tho wuoru weri kode to ka nitie misigo moro mane en go kony misigono to ka misigono oyie kodi rwake e bwo dhako mane ikegoni to dhakoni be kik igogo dala kapok inyuomo kijawinjo tiwinji Ageno ni iwinjo gino. Nyakora majuong'. Mo- Ma, ma, ma adek, an oko. Mar adek, an oko. Nyithind mama maonge cha, be dadhi kodgi sa goyo dala? Gima moni dhi ko- kodgi dala gi dhako matin onge. Chike mok itigo mag go dala. igeda geda gigeda geda ikurogi mana kanyo nyaka chieng' mondo gibed joma dongo koro kapo ni nyako ni onyuol kato sa kok onyuol kato mae min gi gibiro ga ga mier min gi gibiro konya konya nyaka chieng' tho ok ochuno ni nyaka idwok mama ma nutimo go muma ma ok itieko go chike babau nikech weche nyithindo minyuol nyithindo kawo tinyalo gero kata gi nyar mganda to gidongore dongo makare an jaramogi obondo amor kendo amor nyikwa ramogi to nanyisi bende ni kapo ni in gi shida itiendeni miwuothogo gorewni osebedo ka chandi otieno kinindo iolo pi sana dundi to ok two mano blada mar dag lach ema oyawore to thiedho ok yot kaka idewe tinene ga pile ka pile ok inindi tichiko besen chai madho kombe achiel tidwa lagoro goro mangima en kasoro ai wan gi yeju moro ma kosechopo ing'ama duong' mawinja kethi mar ngima koro tiyo mos otieno chieng' matin gi chiemo mang'eny, digestion system mag joma dongo are very poor. Koro kichiemo matin to inyalo chiew kingima. Ageno ni un koda kanyakla. To ka in gi tuoche mamaki mag dhoch, mag chira, ng'ato oli gi juok, ng'ato oli gi ndagla, tudi koda an Jaramogi Obondo abiro konyi kendo ok ochak oiri kendo. Kinyuolo wuodi moro tineno kojakuo to opon gi kuono mar kwalo gwend ji, lep ji, ute ji. Wan gi yath mipidho to kuono rumo flat. Tudi koda mondo wathiedh nyathinino nikech nitie joma ne kwelo daleu mopor kuome ma ng'ato aa tin kama to jakuo. Kata in imama miwuoyo koda ma wuodi jakuo nokendi e doho